Bi îbret û watedar e. Xwedê vê qiseyê nazil kir qena ji kafiran re bibe hîşyarî û ji bawermenda re jî be mizgînî û rê nîşander. Kerem bikin em jê sûd bigirin. Xwedê ji bo eshabê qerye du pêxember bi hev reşand. Lê eshabê qerye xelqê bajêr bawerî bi wan herdu pêxemberan neanîn û gotin, Hûn derewan dikin, hûn ne ji teref Xwedê hatine şandin. Piştî van gotinên wan Xwedê pêxemberekê din jî ji bo piştgiriyê rê kir. Bûne sê pêxember. Ji xelkê wî bajarî re gotin, Xwedê ji we Xwedê ji we re meşandiye, bawerî bi Xwedê bînin, Emrê Xwedê bînin cî jê re îbadet bikin, neheqî û zilm li hev nekin. Eshabê Qerye wisa cewab da, Hûn ne pêxember in, hûn jî weka me beşer in. Xwedê bi we re tiştek neşandiye, hûn bes tenê derewan dikin. Pêxemberan gotin, Hûn bi qîma xwe ne. We divê bawer bikin, we divê jî bawer nekin. Wezîfeya me tenê teblîg e. Rebbê me dizane ku em ji bo We hatine şandin û em pêxember in, ev besê me ye. Eshabê Qerye, Hûn me zêde aciz dikin. Ji bo we bêoxirî kete nav me. Ku hûn ji ser û goyê me neçin em ê bi we keviran recm bikin. Êşteref me ezabekî dijwar bigihje we. Pêxemberan got, Bêoxirî bi we re ye. Ji ber şîretên me yên xêrê bêoxirî dikeve navbera we newsa hûn çi qewmekê bi ser xwe ve çone. Di bajar de zilamekê îman bi Xwedê anîbû, ev mirov bi bazdan hate ba qewmê xwe û ji wan re got, Ey qewmê min! Li pey şopa van pêxemberan herin, îman bi Xwedê bînin, ev pêxemberên ha ji we tiştekî naxwazin, heqek teleb nakin, ev jî elamet û îşaret e ku ew rast dibêjin, di rêya heq de ne. Min bi Xwedê îman aniye. Ji bilî Rebbê ku min afirandiye xulq kiriye ez îbadetê tu kesî nakim. Ji xwe em ê vegerin bal Rebbê xwe ve. Qey ez bêaqil im emir û nehyên Xwedê neynim cî? Ku ez ji rehman re hevpişkan, şerîkan çêkim û bawerî bi wan bînim, ew îlah nikarin feydeyekî bidin, nikarin bibin mehder, şefaetçî û nikarin min biparêzin. Wê demê Ez ê xeletiyeka mezin bikim û ji rêya rast derkevim. Min îman bi Rebê we anî, bi ya min bikin, hûn jî werin guh bidine min. Mixabin xelqê bajêr zêde bi ser xwe ve çewin, Taqeta wan ji bo godariya şîretan jî nemabû. Piştî şîretên wî lê dan wî bawermendî kuştin. Piştî mirinê ji teref Xwedê jê ji wî re hate gotin, Min gunehê te yê berê bexşand, kerem bike bikeve cenneta min. Ev bawermend di rêya Xwedê de hat kuştin. Ji ber ku Xwedê piştî kuştina wî zêde kerem pê re kir, got. Xwezî xwezî qewmê min bizanbûna ka Xwedê çiqas kerem bi min re kiriye û min efû kiriye. Piştî qetla vî zilamê qenc û bawermend ji bo helakkirina eshabê qerye Xwedê ji asîmanan leşker neşand û naşîney jî. Dengekê mezin û tirsnak besê wan bû. Bi sayhayekî tev tefiyan helak bûn. Weyl û xwezî li serê wan ev dan, kîjan pêxember ji wan re were bawerî pê naynin û henekên xwe pê dikin. Qey nabînin û seh nekirine ka çi hatiye serê qern û esrên berê. Ew qewmên zalim tev helak bûn û careka din jî nehatin vê dinyayê. Roja qiyametê ê hemû li bal xwe dê kom bibin, her yekî ê hesabê xwe bide. Ey Rabbê me! Me îman bi te, bi pêxemberên te û bi wehyên ku te ji me re nazil kiriye anî. Me ferman û peyamên te seh kir û îtaet kir. Me wekî eshabê qerye helak neke. Li dijî nefsa me ya emmare alîkariya me bike. Tu me ji şahidan binivîsîne. Ji kêmasiyên me bibore û gunehên me bibexşîne.